आयब गेल कांतिपुर एफ में मैथिली कार्यक्रम रमपम हेलो मिथिला जी कार्यक्रम हेलो मिथिला जकरा प्रायोजन केने अछि एशियन थाई फूड्सक उत्कृष्ट उत्पादन रमपम चाउचाउ एहि कार्यक्रम में स्वागत करैत आबि गेल छी हम धीरेन्द्र प्रेमर सिंह अपने सबके अखन से लऽ कऽ एगारह बजे धरि हम विभिन्न गीत नाद संदर्भ और बातचीत से मनोरंजन करायब जानकारी देबाक प्रयत्न करब अहाँ सबसँ बुझू जे संवाद अंतरक्रिया करब हमरा संगे प्राविधिक मित्र छथि लक्ष्मी जी रूपा जी आइयो नहीं छथि कार्यक्रम में हम कहने रही आ, पिछला शनि दिन जे ओहि दिन लक्ष्मीनिया सहरसा विद्यापति धाम पहुँचबाक एकटा कार्य रहे जखन आ, रूपा जी संगे हमहूँ गेल रही लक्ष्मीनिया जतऽ विद्यापति धाम स्थापना केने छथि भोगेंद्र शर्मा निर्मल अपन प्रयासमे आ, सम्पूर्ण ग्रामीण सबके बेस अ, सहयोग छनि ओहिठामक मुखिया जी ओहिठामक अन्यान्य जे युवा कर्मी सभ छथि तिनका सभक स्थानीय राजनीतिज्ञ सभक सेहो हँ देवनाथ यादव जे छथि बाबा देवनाथ यादव हुनकर विशेष स्नेह सद्भाव आ सहकार्य हुनका संगे छनि तऽ एहि क्रममे विद्यापति धाम बनने बनले रहए जाहिठाम महाकवि विद्यापति तहिना सलहेश लोरिक दीना भद्री मांगन खवास बंठा चमार याज्ञवल्क जनकजी लगायत विभिन्न विभूति सभक प्रतिमा रखले गेल रहए भोला बाबाके मन्दिर सेहो स्थापने कयल गेल रहए सङ्गमे एहि बेर जगतजननी जानकीक प्रतिमा राखल गेल अछि जेकि बीस फीट कहल गेल रहै मुदा पन्द्रह फीट एक इंचके छै रविन्द्र यादव एहि मूर्तिके निर्माण करबौलथि हँ मूर्ति निर्माण कयने छथि भोगेन्द्र शर्मा निर्मल आओर एकर अनावरण भेल रहए रूपाजीके हाथे आओर कार्यक्रम तीन दिनक चलल रहए। विविध व्यक्तित्व सभ रहैथ। ओहि क्षेत्रक पूर्व विधायक आलोक रंजन जी सहित विभिन्न गण्यमान्य व्यक्तित्व सभ प्रवीण नारायण चौधरी विराटनगर सँ रहैथ पहुँचल। तहिना एकटा बिरौल सुपौल दरभंगा के रहनिहार छैथ आर के दीपक जे कि मैराथन धावक छैथ ओ अपन टोली संगे रहैथ पहुँचल। ओ दहेज मुक्त मिथिला अभियान सँ जुड़ल छैथ। अ, और हमहूँ रही पहुँचल तऽ उद्घाटन हमरा सभक हाथे रहए भेल जे जेना अ, कार्यक्रम एकटा झमटगर ढङ्गसँ भेल रहए आओर जय मिथिला सांस्कृतिक समूह मधुबनीमे अछि जेकि लोकरङ्ग नामसँ सेहो काज कऽ रहल अछि ओ बड़ा सुन्दर सन सांस्कृतिक कार्यक्रम रहए प्रस्तुत केने तऽ ओहि क्रममे ओहि दिन रूपा नहि रहैत आयल हम रूपाजीसँ अथी केने छलहुँ हेँ आओर तकर बाद जखन जानकीक प्रतिमा अनावरण भऽ गेल तऽ सम्पूर्ण मिथिलामे कही जे सम्पूर्ण विश्वमे जानकीक जे मूल घर छनि जनकपुर ओहिठाम जे विवाह पञ्चमी होइए जेकि इएह परसुखन सम्पन्न अछि भेल तऽ ओतय कोना नहि पहुँचतथि तऽ ओतय छथि पहुँचल आइ जनकपुरमे अन्तर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन सेहो शुरू भेल अछि आ डॉक्टर धनाकर ठाकुर जकर संयोजक छथि राजेश्वर नेपाली जी के संयोजन में जनकपुर में भेल रहे एहि संबंध में सेहो हम एकर नेपाल दिस के बेस सक्रिय व्यक्तित्व करुणा झा जी से बातचीत करबाक प्रयत्न करब तऽ एहि सब में रूपा जी छथि और हम ही छी विवाह पंचमी संपन्न अछि भेल आइ के दिन आर कनी विशेष अछि आइ से लऽ कऽ सोलह दिन धरि यानी कि नवंबर 25 से दिसंबर 10 धरि अंतर्राष्ट्रीय रूप में महिला हिंसा अंत्यक लेल अभियान चलाओल जाइत अछि ताहि अभियान के आइ पहिल दिन आ जानकी जी से जखन हमसब जुड़ै छी तऽ कतौ ने कतौ ओ हिंसा के विभिन्न रूप हमसब ओहूठाम देखै छियै चलू एहि संबंध में बाद में पर चर्चा करब अखन विवाह पंचमी संपन्न अछि भेल मुदा सीता के वेदना के विशिष्ट कवि गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर कोना अभिव्यक्त छथि केने अपन शब्द सबसँ आ ओकरा रविंद्र महेंद्र कोना ग्याल करै छलथि है महेंद्र जी अपन आवाज में विभिन्न मंच सब पर गबै छलाह और एहि आवाज के संजोग से ई धरोहर अछि हमरा सभक लेल भऽ गेल अशोक दत्त जी जानकी एफ एम के स्टूडियो में लऽ जाकऽ बिना कोनो साज बाजक रिकॉर्ड करवौने रहथि जेकि प्रायः आब यह आवाज हुनकर महेंद्र जी के निशानी अछि रह गेल किया तऽ हुनकर भौतिक शरीर हमरा सब लग में नहीं अछि तो महेंद्र जी के आवाज में रहल रविंद्र जी के गीत चार पाती सुनू राम केर नाम से पत्र लिखलन जे सीता धराधाम से भेल जिंदगी केर घेंट भेल जिंदगी केर गेंट फुलवारी में भेंट नाम तहिए जुड़ायल अहाँक नाम से एहिमे और की केना छै से ओहि दर्द के अकानबाक प्रयास कयल जाय

पत्र लिखलनि जे सीता धराधाम सँ आब रघुकुल हमहूँ पितर भेल छी धिया ससुरे में नीक आकि स्वर्गे में नीक हम मानि नहीं कहायब अपन मानसँ अन्तो काल मे एकटा स्वाभिमान कम से कम जागृत केलथि है और सीता के यह स्वाभिमान जे छै से सीता के वास्तव में आदर्श नारी के रूप में ठाड़ करे छै जकरा सुंदर चित्र दिलन है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ई गीत हम दोसरो सांगीतिक रूप में सेहो सुनायब मुदा एहिमे जे ओ दर्द छै जे मर्म छै से कनिक बेसी नीक जकाँ अभिव्यक्त होइत सन लागल रहए सीताके जे पीड़ा छै विवाह पञ्चमीके दिन मिथिलावासी सब अपन बेटीके बियाह दान करऽसँ जे कतराइत रहै छथि एकर कथा जगजाहिर अछि जे सीताजीके बेर बेर अग्नि परीक्षा देबऽ पड़लनि आ अग्नि परीक्षा देलाके बादो फेर फेर फेर वनवास भोगऽ पड़लनि तऽ ई कचोटक बात छियै स्वाभिमानी मैथिल सभक लेल तऽ ताहि दुआरे डॉक्टर चंद्रमणि प्रसिद्ध गीतकार बड़ा मधुर स्वर में उल्हन छथिन देने रामचंद्र के के ओ कहे दाता के ओ कहे परबर

राम जे होइ छै से सत्ताके प्रतीक सेहो छियै शक्तिके प्रतीक सेहो छियै ओहि अहंकारमे कहियो कालके जे छोट छीन मुदा महत्वपूर्ण संवेदनशील बात सब सत्ताके नजरिमे नहि अबै छै तखने हमरो एकटा फुरायल किछु पाँति जे सत्ता चलेबाक लेल जे कहल जाइ छै ने जे दण्ड भेदे करू वा अपनाउ सामदाम दंड भेदे करू वा अपनाउ साम दाम हमर सीते जँ बोन अहाँ सुथनी के राम। त कवि राम नरेश मिश्र जी कहने छथिन कीर्तनिया कोनो भक्ति कवि के शब्द ल क जे मिथिला के नतवा से बढ़ गेलै शान रे त से बुझनाइ जरूरी अछि आ, एकटा यह गीत चारि पाँति सुनू रामकेर नाम से आ, प्रवेश के संगीत में

आ, बड़ा मधुर आवाज एहि गीत के लेल हम धन्यवाद कहब काजल झा के जे अ, धरान में एम बी बी एस कह रही है आ, हमर नजर में नहीं आयल रहे ई गीत वो पठौलत आ, आइ हम ई गीत बजा पेलहुँ नेहा के आवाज के ई गीत आ, चलू अहाँ सबके बहुत सुंदर लागल हैत और बहुत रास संदर्भ अछि आइ हम आन बातचीत कम आ गीतनाद समसामयिक सन्दर्भ बेसी सुनायल करब एकटा आर सन्दर्भ अछि अ, नारी हिंसा विरुद्धक अ, सोलह दिवसीय अभियान तऽ अछिए आओर मिथिलाके एकटा विशिष्ट अ, उपक्रम कही पावनि कही लबान सेहो अखने बीतल है लबान नेमान नवान्न विभिन्न नामसँ जे जानल जाइत अछि जे जेना अगहन हमरा सबके बहुत महत्वपूर्ण महीना अगहनमे जखन धान कटाइ छलैए धान हमरा सभक मुख्य फसल आओर ओ पहिल दिन जे देवताके चढ़ा कऽ फेर ग्रहण कयल जाइ छलैए ओ नवान्नसँ लवान भेल नेमान भेल तऽ ताहि सम्बन्धी सेहो गीत नादसभ छै कृषि प्रधान मिथिला में ई नहि होय के बाते नहि भेल तऽ तहू दिस जायब अ, अखन एक बेर चलै छी व्यावसायिक विश्राम पर और ई सीता के नारी हिंसा के प्रसंग के जोड़ैत आगा बढ़ब अ, व्यावसायिक विश्राम से घुर के अयला के बाद जी चारि पाँति सुनू राम केर नाम सँ पत्र लिखलनि जे सीता धरा धाम सँ एक्के शब्द दू अलग अलग भास दू अलग अलग अन्दाज दू अलग अलग आवाज मे हम प्रस्तुत केलहुँ एहिमे हमर युवा यानी नारायण मधुशाला लिखै छथि जे महेंद्रे जी के आवाज बेसी भाव दऽ रहल छल पछिला संगीत के संग सुनऽमे एक तरहक भाव तऽ दै छलै मुदा ओ वला भाव नहि दै छलै से हिनकर कहब छनि आओर एकटा हिनकर बातो छनि जे कि साँचे सभटा गलती रामेके ई तऽ एक भगा पंचेती भेल रामके तऽ कमजोरी भेबे कयल मुदा ओते नहि जते कहल गेल आ, सामान्य मानवीयताके बात छै राम पुरुषोत्तम कहाइ छथि पुरुष मात्र नहि पुरुषोमे उत्तम और ई त भ गेल एहन बात जे उत्तम पुरुष होइत और गर्भावता गर्भावस्था में अपन पत्नी के जंगल में छोड़वा आबैत एकटा राजा सेहो छलथि है जे राजा सम्यक दृष्टि नहीं राखि सके सबके समान व्यवहार नहीं क सके हमरा लगैया ओहि रूप में ओ अनेरे दोषक भागी तऽ भइए जाइ छथि आओर सीताजी अपन आदर्शके ओहिठाम स्थापित केने छथिन जखन अपन संतान लव आ कुश द्वारा अश्वमेघ यज्ञ जखन करऽ लगला राम आ ओ घोड़ा जे छोड़ने रहथिन ओहि घोड़ाके पकड़ि कऽ जखन गछाड़ि लेलखिन आओर ओकरा लेल जखन युद्ध भेलै आओर ओहिमे लवकुश विजयी भेला वा ओहिठाम रामके अहंकार झुकलनि तखन सीताके आदर्श स्थापित भेल छनि ई कहल जा सकैए सुभाष वीरपुरिया इनकर बहुत भक्तिभाव में लीन रह वाला लोग कहै तऽ एकटा राम जी के पाहुन के अपन मैथिली संगीत से सजल गायरक गीत सुना दिया आ बहुत रास गायर के गीत सब सेहो छै हे डहकन मुदा आइ ओहि दिस नहि जा रहल छी हमरा लगे बहुत रासे अ, बात एकदम भीतर मर्मके छूबऽवला रूपमे भऽ गेल अछि एकेटा गीतमे से अछि शिव प्रकाश यादव कहे छथि जे भाईजी हम सिरहा मोहनपुर कमलपुर के छी अखन हेलो मिथिला सुनि रहल छी कीर्तिपुर काठमांडू से सम्पूर्ण मिथिलावासी में विवाह पंचमी के शुभकामना रूपा दीदी के आवाज मे या हमरा गाम के गृह नारायण सुब्बा जी के आवाज मे एकटा गीत सुना दिअ तऽ आइ हम हिनका सबके दुनू गोटे के आवाज मे गीत नहि सुना रहल छी आ मुदा जे सुनायब नीक सुनायब से एकटा कहै छी और प्रसंग कनिक जे हम चर्चा केने छलहुँ हँ अ, विद्यापति धाम लक्ष्मीनिया सहरसा के और भोगेंद्र शर्मा के जै तरहक जीवट पनी छैन जै तरहक संकल्प छैन जै तरहे ओ लागल रहै छैथ एकटा कोशी के ओइ पार जैठाम मैथिली मिथिला के गतिविधि बहुत कम छै और जगह जगह ई कहल जाइ छै जे मैथिली मिथिला तऽ खाली बाभन कैथ ई सब कयल करै छथि एहि सबसँ इतर रहियो कऽ अपन रोजी रोटी के संग अ, मैथिली के क्षेत्र में मिथिला के क्षेत्र में जई तरह कीर्तिमान स्थापित कयलथि है हमरा लगैया आइ के समय में भोगेंद्र शर्मा जकाँ काज करबाक साहस देवनाथ यादव जकाँ सहयोग देबाक साहस रविन्द्र यादव जकाँ सहयोग देबाक साहस हिम्मत बहुत कम लोकके होइ छै एहनेमे हुनकर असगर प्रयाससँ जे सब भेलैए ताहिसँ हुनका दशरथ माझी कहल जाइ छनि दशरथ माझी जे अक- असगरके प्रयाससँ एकटा पहाड़के तोड़ि कऽ रस्ता बना लेने छलथि हेँ एहि बीचमे ई भारतके बात छियै कोनो पुरान नहि छियै आओर एहि प्रसङ्गमे हीरालाल कुमार ऋषि जे कि पूर्णियाके छथि आओर बड़ा सकारात्मक बातसभ हमरा सभके लिख कऽ पठबैत रहै छथि आ, ई लिखै छथि जे लक्ष्मीनिया गामके भोगेन्द्र जीके लेल जे मिथिलावासी दशरथ माझीके उपाधि दऽ रहल छथि यदि सही में एहन छै तऽ मिथिला से छुआछूत अपने आप हटि जायत आ, बहुत पैघ बात कहलिए हीरालाल जी अखनो अतहियो समाज में दू तरहक लोक रहै छलैए जे हुनका ई उपाधि दऽ रहल छथिन हुनकर काज के सराहना कऽ रहल छथिन तिनका सभक लेल तऽ भोगेन्द्र शर्मा बुझू पूज्य छथि भऽ गेल और ओहि तरहक लोकक लेल सब आदमी एक छै ओहिठाम छुआछूत के बात नहि छै मुदा जे अनेरे आमिल पी कऽ बैसल छथि बुझू समसामयिकतासँ दूर

हम फेर एकटा ओहि प्रसंग के आ नारी हिंसा के बढ़बैत एकटा अप्पन आवाज के आ अंजू यादव के आवाज के गीत सुना रहल छी। अ, गीत लिखल आ संगीतबद्ध कयल अछि हमर। अ, एहि में शैलेंद्र विश्वकर्मा जी के संगीत संयोजन छनि राज विराज में रिकॉर्ड अछि भेल। आमिल पीबैत कहलनि ओ छोड़ू हमरा पर दारू ने। सीता रूप में नारी के कोन तरहक अ, वेदना उभरि कऽ अबै छै से कनेक सुनायब एहि में।